I lo ngaihtuah ve ngai em? Kan mobile phone ah te video a hmuhnawm tak tak leh sawt te pawh ni awm e, chutiang te chu kan han en a, kan hlim in kan nuihpui thin a, kan tuai liam leh mai thin. Kha video hlimawm tak leh hmuhnuam tak phen ah khan, Eng chanchin nge thleng ang tih kan ngaihtuah zui ngai lo mai thei. Keini chuan kha video kha secondary lote chhungin kan theihnghilh zui leh mai thin a. Mahse khatiang video lar tak phenah khan a changtu nu, a changtu pa chanchin thawnthu lungkuai tak mai inphum a lo awm thin a ni. Vawiinah hian khatiang deuh chanchin pakhat kha kan sawi dawn a. Social media-ah lar tak mai. A kawta thingpui no keng chunga rilru hahna reng reng nei lo tih hriat tak mai a nui tlawr tlawr mai. I la hre reng em? Kha a nui hmel kha chuan a lo hmu tu piang mai min ti nui ve ringawt thei hial a nih kha. Kha a nui hmelah khan engmah tih derna, intih derna leh chanchawp emaw engmah a awm lo. Thinlung taka nui hmel a ni tih hriat ngawih ngawih a. Zan khat thil thu ah kha video hlimawm tak mai kha WhatsApp group tin reng maiah Instagram reels leh Youtube short lamah te a darh chak hle mai a, mitin in kha video kha an inthawn kual nasa em em mai a ni. Mahse khal hlimna nui uar uar mai phenah khan khawharna thuruk, retheihna, hring nun fiahna hau tak tak mai inthup chu a lo awm reng mai a. Vawiinah hian Telengana atanga Seilian Arun Kumar-a chanchin kan sawi dawn a ni. Vawiina khawvel hriat hlawh tak mai, Viral Laughing Boy tia an hriat lar tak mai a run kumar a. Mahni lawka Highway vela vaivut zinga truck darthlalang hrufai a inhlawh fa ni ve mai thin kha Vawiina chuan internet khawvela mi lar tak mai a lo ni ta a. Tun hnaiah hian he tlangval hian hlawhtlinna ropui tak mai a tawng a, mi tam tak tan chuan thil ropui tak a ni lo mai thei e. Mahse ani tan chuan hlawhtlinna ropui tak a tling tlat a ni. Hei hi viral star dang tena an entawn tur leh entawn tlak anih na lai pawh a ni awm e. Vanneihna inher danglam ina he tlangval nuna nghawng dan te, amah tanpuitu mi hlu tak mai van tir koh an tih mai chanchin kan thlir in kan ngaithla dawn a ni. He chanchin hi Telangana a chhungkawr thei leh tlawm tak atang in a lo in tan a. Kan rama a chhungkaw maktaduai tam tak tena an tawh ri theihna rapthlak tak chu. an chhungkua chuan an hmachhan ve a ni. Aruna te chhungkua an khawsak a harsa em em mai a, naupang te a nih lai Polly a zir lai atang tawhin a kawva phur ri tak mai a innghat tawh a. Naupang dang ten an kutah infiamna hmanrua tha tak tak mai leh lehkhabu tha tak mai an hum laiin Aruna kutah erawh chuan truck hrukfaina pawn chhia a awm ve thung a, lorry cleaner an tih. Truck te faitu, motor te faitu a lo ni ta a ni. Khar hring nun kha a han ngaihtuah teh, highway a kawngpui sat dan tur zia te, truck ri bengchheng tak tak mai te, petrol leh diesel rim zawng zawng nen thui tak tak mai khualzin hnaram, An tawp thei dawn lo emaw tih mai tur khawpa hla zin chang te alo awm thin a, lorry cleaner an una harsatna hi thil awlsam a ni ngai lovang tih chhut thiam thei awm e. A changin kawng sira dawrah thil tui lo tak tak te an ei ve thin a, a chang leh truck cabin chhungah chep takin driver nen an mut a ngai bawk a. Aruna nun pawh kha vaivut leh mei kawkarah kha a boral lek lek hial a ni. Khawiah nge an thlen dawn tih pawh an inhrelawk lo. An nung ve satliah a ni ber mai. A nih loh pawhin truck ke vir rual khan an hring nun chu a inher ve zel ni mai te pawh hian a ngaih thei awm e. Mahse, he khawvelah hian thil mak thleng ve mial thin a. Chu thil mak chu van atangin a rawn tla tawp bik lo. Kan vela mihring dangte hmang hian a lo thleng mai thin a ni. Aruna nun hrehawm tak leh chauhthlak tak ti danglamtu tur mi pakhat a lo lang a. Chumi chu truck khalh tupa. A hming chu Nehru a ni. Nehru a kha driver satliah a ni lo va, Arun atan chuan a u ang mai. A enkawltu leh a hnuah phei chuan chhandamtu ang hial la ngaih theih a lo ni ta a ni. Lirthei lian tak mai truck chu khalhin Aruna leh Nehru te chuan an zin kawng chu an zawh mek a. Aruna leh Nehru te chu thingpui dawr pakhatah hian an chawl a. Aruna chuan thingpui inno chu dawmin kawng sirah chuan thingpui a in mek a. Chutih lai tak chuan thil eng emaw sawi chhuakin Aruna nuih chu a satei em em mai a, a nui ta tlawr tlawr mai ni. Aruna hlim hmel leh nui za thlak tak mai chuan Aruna pu Nerua hreawmna leh a hahna zawng zawng te chu a thawi dam vek thei hial a ni. Nerua chuan chutih lai tak chuan a mobile phone chu lo phawrhin, Aruna nui hmel mawi tak mai chu camera in a lo cover vat a, Nehru khan eng thil chiah nge a record kha a ngaihtuah thleng phak kher lo vang. Heti tak hian a viral ang tih te, tiang tak hian a rawn lar ang tih pawh a ngaihtuah thleng pha awm lo ve. Nehru-a chuan a video chu social media-ah a upload a, chutah le internet khawvelah tui lian ang maiin a sa in dan rual lovin a lo darh ta chuai chuai mai a ni. Chu video chu rei lo te a lo lar chhuak ta hluai mai a, mi te chuan chu nui hmel duam tak mai chu an natchilh nghal em em mai a ni. Khawvel tawt tak mai, mitin mahni rilru hahna leh lungngaihna, depression, nena an lo inhmachhawn hmekna hmunah hian truck thian faitu cleaner rethei tak mai pakhat thawpik lo tak mai leh rilru hahna reng reng nei lova, Nui hmel hlimawm tak mai an muh hian thawvenna mai ni lovin hlimna nasa tak chhungrila hlimna a thlen thei tih mi tam takin an lo hmu a. He video hi mitin rengin an hlut ta em em mai ni. Influencer te leh mina ran thlengin, mi hnuai hnung leh mi lar ber ber te thlengin he video hi inthawn kual ta chuah chuah mai a. Zankhat thil thuah chuan highway-a truck enkawl tu, truck tifai tu kha, Mi zawng zawng hriat hlawh a lo ni ta hial a ni. Khawvel in Arunkumara video hlimawm tak mai an lawm em em lai hian a nun tak tak chhungril ah enge thleng he thawnthu dik tak hi he lai atang hian a rawn in tan dawn chauh a ni. Social media hian mi tam tak zan kha thil thu ah an viral in an rawn lar hluai thei tih kan hre awm e. Hun rei lo te chhung An larna an chen a, chumi hnuah chuan an lo chhuahna hmun thim leh hreawm tak mai retheihna lam panin mi tam tak an kir leh thin. Entir nan Ranu Mandal, Pitar kut dawhzai thiam rawn lar hluai mai, mi va nei tak mai dinhmun rawn luah thei reng mai kha a ni pawh a lo chhuahna hmun mai ni lovin a ai rethei leh hreawm zawk hmun lam panin a kir leh ta a nih kha. Khatiang ang chi entirna tam tak kha hmuh tur a awm awm e. Mahse, a runa van neihna erawh chu a danglam bik hle a, a chhan chu lirthei khaltu Nehru a ngil neihna vang hliau hliau kan ti thei awm e. Video a viral hnu khan chanchinbu mi, media, lam ten a runa chu an zawng nasa hle a, Nehru-a chuan he tlangval hian a nunah a vawi khat chauh, hun remchang a nei dawn tih a hria a, chu chu hmu thiam bawk. Nehru-a chuan a runa chu kha video a viral hmai a, a tham ral kha a phal lo va, a runa chu zilhin. He a larna leh miten an ngaihsanna hi rei a daih dawn lo tih a hrilh a, a nuna thil tak tak hlawhchhuah a duh chuan a hnuchhawn tak kha a neih let leh a ngai a ni tiin a hrilh a, chu chu zirna a ni. Nehru hian a runa hi thu rawn a pe satliah mai ni lovin, a runa zirna zawng zawng chu a buaipui sak a, sum leh paiin a tanpui a, a runa rilru a chawh tho sak bawk a, chutiang chuan school lut thei turin theihtawp a chhuahpui a ni. Tlangval kum tam tak kal ta a, Pauli class four thleng chauh lo zir a lo chawlh san tawh, chhungkaw harasatna leh retheihna avanga zir chhunzawm thei tawh lo, lehkhabu nen a lo hnaih ngai reng reng tawh lo kha. Tunah school kal lehin zirlaibu an keu leh ta chu a ni a, penvawn dan a zirtir leh a ni a, chu pawh internet khawvela milar a nih hnuah lehnghal, Arun atan chuan tlang sang tak lawn chhuah tum ang mai a harsa a ni chho ta a ni. Mahse, Aruna chu a tlawm lo va, Nehru-a truck driver-in a duhsak tak mai leh a rinna chu tihthlawn a duh bik lo a ni. Taima taka truck darthlalang a hruk tlet hlarh mai ṭhin ang ngei khan taima takin lehkhabu phekte chu a keu ve ta thung a. Aruna thawhrimna a thlan fim leh a inpekna chuan rah tha tak mai a chhuah ta nge nge a. Aruna chuan tuma lo beisei loh thil a rawn hlawh chhuak ta tlat mai. Pawl li chauh zir khan tunah chuan Pawl sawm pass val a lo ni ta a. A hmaa school kal lo tur a lo inngai hial tawh khan vawiinah hian certified matric pass a lo ni ta a ni. He a hlawhtlenna hi video views mak ta duai chuang a hmu ai pawh khan a ropui zawk awm e. A chhan chuan nuna ama thawh chhuah leh a thawh rah lio lio a ni tlat a. Vawiinni hian a runa chu mi lar tak mai, memes a tih a mai ni tawh lovin, tunah chuan professional content creator a lo ni tawh a. Instagram leh YouTube ah mi maktudawi tam takin an zui tawh a, tunah chuan a nui ringawt tawh lo va. Mi pawh a tihlim thiam tawh hle a ni. TV show lian tam takah te pawh a bikin sawm a ni thin a. A runa hian a nuna danglamna nasa tak a tawk chung pawiin, A nun tlawmna leh a inngaihtlawmna chu a hloh chuang lo va, he a nun rinthlak danglam kawnga fakphu tak mai leh a nunthlak danglamtu Nehru hnenah hian nitin maiin lawmthu a la sawi bang thei lo a ni. Aruna chuan tun thlengin, Khamini khan truck driver Nehru-a khan veduaw kha lo siam lo ta se la, school kal turin min lo tir lo ta se chuan vawiin thleng hian highway-a truck hnuaiah khawvel hun ka la hmang reng awm si a, a ti hial a ni. He video atanga kan zir chhuah tur pawimawh tak mai chu Social Media hi mi tam tak chuan kan dem thin a, hun khawhralna mai leh tha lai ti hmelhlemtu kan ti thin ni. Mahse, Arunachan chin hian Social Media a chemawi tak mai, mi pakhat khawvel zawng zawng thlak danglam thei khawp a thil tih theihna tha chu min hmuh tir thung a ni. Kawng dik leh mi dik nena inkup fuh chuan Internet hi hmanraw mak tak mai, magic wand, a lo ni thei tih a rawn tarlang chiang hle a, Aruna nui hmel khan hlimna min zirtir a, mahse a thiltih leh a thawhrimna khan nunna hmachhawn dan min zirtir bawk awm e. He thawnthu hi mi pakhat lar thut chanchin mai ni lovin mite nuna hmangaihna lan chhuah tirna a ni zawk a. He thawnthu i ngaihthlak zo hian reilote chhung tal chuanin ngaihtuah chhin teh, i hun harsa ber laia i kuta lo chelhtu leh khawvel thim tak mai hmachhawn laia kawng lo kawhhmuhtu che, Truck driver nen ruang kha i nun an awm ve em? Nge nia? Nangmah zawk hi mi tu emaw? Nen ruanga kawngkaw hmuhtu i lo ni zawk tawh? Mi tlu lek lek tawh te i lo tanpui tawh em? Aw le, kha Vitew kan en chang khan thil ropui tak zir tur kan nei awm e.